Аның инде шартлары турында без алдан хәбәр иткән идек, радиодан да, газета битләреннән дә белдерүен һәрдаим биреп бардык. Шарты болайрак, 2023 елның икенче ярты еллыгына безнең Арча хәбәрләренә 6 айга язылырга кирәк иде һәм Язылу почтада язылырга кирәк иде һәм квитанцияләрне минем номерга шәхсән 89179 076963 номерына WhatsApp-ка язып җибәрергә яки безнең адреска Арча шәһәре банк урам икенче аякны почта аркылы җибәрү кирәк иде. Рәхмәт, безнең беренчедән рәхмәт әйтәсем килә барлык газетабызга язучыларга. Икенче ярты еллыкка безнең язылу компаниясе уңышлы килеп чыкты, дип саныйм.

Инде теләге булган кеше, әйткәнемчә, квитанцияләрен җибәрде. Без көткәнгә караганда да күбрәк булды. Без һәрберсен тәртипләп алып барырга тырыштык. Менә минем урынбасарым Рәзинә Галиевна аны бик тәртипләп алып барды. Һәр килгән квитанцияне ул менә шушылай итеп исемлеккә теркәп барды. Әйе, беренче килгәннән башлап соңгысына хәтле, менә монда ла списоклар бар. 262 квитанция килде барысы безгә. Ә яздыручыларыбыз безнең 3 меңләп. Менә әлбәттә бөтен кеше дә ишетеп бетермәгәндер бәлки, бәлки теләге булмагандыр. Ничек кенә булса да, менә шушы безгә квитанцияләрен җибәргән яздыручылар арасында уйнатабыз инде. Тагын бер кат искегезгә төшерәм, бүләк берәү генә. Ул инде Аллаһ Тәгаләдән, кемгә чыгасын без белмибез. Уйнату тәртибе түбәндәгечә. Менә шушында килгән квитанцияләрне без теркәп бардык әйткәнемчә һәм аларга номерлар сугып бардык. Шул номерлар э, без э, кагаз битләренә төшереп, аны менә шушылай итеп тартмага, үтә күрмәле тартмага салдык. Менә монда 262 әйе, ал 262 номер бар. Менә шулай итеп без аларны тагын бер кат болгыйбыз. Бер нинди дә теге безнең авылда шухыр-мухыр диләр. Безнең нинди шухыр-мухыр юк монда. Э, менә махсус э, без үзебезнең күршеләребезнең күрше хакы тәмре хакы дип без э, дәүләт алкоголь инспекциясе хезмәткәре Ләйсән Исрумнаны чакырдык. Ул безнең бәхетле номерны тартып чыгарачак. Тагын бер тапкыр бу тартманы Сезгә тапшырам, Ләйсән Исовна, сез моны бигәгә тапырклап башта бу хатыгыз инде, әйме? Селкегез. Аннары соң инде ачып, шушы бәхетле номерны сезгә алу хокукын тапшырабыз. Монда э, без инде тагын бер әйтәсем килә, комиссия төзедек. Әйе, комиссия составында мин рәисе, Рәзинә Мингалиевна, минем урынбасарым, ул э, җаваплы сәркатип, э, ул комиссия члены һәм рус газетасы да чыга бит әле бездә. Кстати, рус газетасына язылучылар да катнаша бу конкурста. Резидә Рамазановна, шулай комиссия рәисе менә өч кешедән торган комиссия. Хәзер инде протокол төзибез, җиңүчене билгелибез. Ә бүләкне безгә Бариевлар крестьян фермер хуҗалыгы якты көндә урнашкан бирә. Менә ул иганәче булды бу конкурсның. Аларга да чын күңелебездән рәхмәт әйтәсебез килә. Аларның эшләре уң булсын. Әйе, быел шомлы хәбәрләр йөрде бит, әйе, кайбер шундый алып сатучыларда чебиләр үлгән дигән хәбәрләр килде. Безнең районда әле андый, безнең районда эшләп чешмәкәрләр арасында андый хәвефле хәтәр хәбәрләр ишетелмәде. Инде андый хәлләр булмасын, алар да исән-сау эшләсеннәр. Киләчәктә дә безнең белән хезмәттәшлекләрен дәвам итсеннәр, алар вәгъдә иттеләр. Ә инде Чебине откан кешегә без аны үзебез, шәхсән мин үзем китереп бирәчәкмен өенә. Бу булыр инде тәгаен генә шин дүшәмбе көнне аның телефон номерларын да бар. Без аларга үзем үзенә хәбәр итәрбез. Ә хәзер әйдәгез Бәхет кемгә елмары елмаер икән, шуны билгелик инде җәмәгать. Бисмиллаһиррахманиррахим.
Әйе, кем барыгызга да бүгін җомга көннәре. Әйе, әйе. Безнекен бисмиллаһиррахманиррахим.
Булгандыгыз, булгандыгыз да кырга карап алалар инде нәрсәсен. Коробкага карамагыз, кырга карагыз. Бернинди дә билге юк анда, бер нәрсә дә юк. Менә кырга карап. Бисмиллаһ әйтеп, берне тартып чыгарасыз. Яңа тикшерегез, икәү чыкмасын, берәү генә бара тиеш. Менә. Бисмиллаһир рахманир рахим.
Әйдәгез хәзер, ашабыз. Ничә?
239.
239. Кем икән ул безнең 239 номер?
Рәйфә Сабирҗанова апаз. Рәй, әйдәгез, менә, менә, әйбәтләп төшерәбез, карыйбыз. 239 сон белән безгә квитанция килгән Рәйфә Сабирҗанова апаз авылы. Чын күңелдән Рәйфә ханымны тәбрик итәбез. Әйе, чебиләре исән-сау үссен, әйе, игелеге булсын. Ә иң мөһиме, безнең газетабызда язылучылар беркайчан да үкенмәсеннәр, яратып укысыннар. Отмаучылар да монда инде бик күп, шулай бит 3000 арасыннан берәү генә. Ләкин монда оттыручы юк дип саныйм мин, чөнки беренчедән, газета сезгә атна саен кунакка килә, без аны мөмкин кадәр яхшырак итеп чыгарырга тырышабыз. Үзгәртергә тырышабыз, сизәсездәдер бәлки, соңгы вакытлардан нәселдәшләр дигән без рубрика ачып җибәрдек, шулай бит. Безнең махсус хәрби операция зонасында булган райондашларыбыз турындагы мәкаләләр, аларга ярдәм оештыру турындагы мәкаләләр дә чыгып бара. Шунысын да әйтәсем килә, газета укучыларыбыз безнең эксклюзив материаллар укый. Без хәзер бөтен материалларыбызны да сайтыбызга куймыйбыз. Шуны да белеп торыгыз. Газетаны яздыручылар алар иң бай, иң кызыклы, иң матур мәкаләләрне укучылар. Сайтта без инде бераз сайлабрак, бераз иләбрәк чыгарабыз хәзер. Газетага язылу газетага язылучылар күп булган саен безнең редакциябезнең эше уңышлы санала. Шул исәптән без сайтта да эшли алабыз. Инде килеп тагын бер тапкыр җиңүчене котлыйбыз, барыбызга да бик зур рәхмәт, исән-сау булыгыз. Киләсе яртыеллыкка да язылырга онытмагыз, ул инде язылу кампаниясе һәрвакыт дәвамлы, берсе бетә, икенчесе башланып китә, киләсе яртыеллыкта да без шушындый призлар уйнатырбыз дип ышанып калам, ә иң мөһиме бергә булырбыз дип ышанып калам. Илләр, көннәр тыныч булсын, исән-сау булыйк. Рәхмәт барыгызга.